Tri pwynt oedd yr targed heddiw, Nathan, um, yn cael sos, a da ni wedi cael nhw. Um, dau dim. Um, Oeddech chdi'n hapus efo perfformiad y tîm? Oedd, dim ond, nath ni, um, nath ni fflio allan o traps o'r staff achos dwi'n meddwl gath nhw shot o'r gol o'r staff a i fod yn onest dwi'n meddwl gath nhw pel yn box ni really. Um, felly oedden ni, nath ni gychwyn reit positif, todd y cae ddim yn gret ond um, dan di, dan di chwarae'r gea um, allai dim o'r waith ond um, t'od dan ni 'di chwara ar caea' wbath debyg i hwn tymor yma ond t'o' 'dan ni'n dod i arfar efo caea' yym whether bod o'n three gee bod o'n cae cae fatha Roval ne' cae fatha hwn 'dan ni'n dod i arfar efo'r caea' felly whether bod o'n drwm ne' cae da felly yym t'o' fatha fatha dwi'n deud bob wsos gynnon ni'r chwaraewyr yn y final third 'na sy'n gallu damagio ryw tima ar dim otsh dim otsh pa surface ond yym t'o' heddiw 'ma odd raid ni fod ar gard 'c'os odd o- odden ni gwbod o'n ni mynd i ga'l lot o'r bêl ac yym so nath ni'n arnu peth yn ofal yn erbyn oedden ni pedwar dim i fyny wedyn nath ni'n dechrau mynd i gysgu ella dim mynd i gysgu ond um, oedden ni'n mynd y basics yn dda ac um, so heddiw yma da ni wedi mynd dau gol i fyny ac oedd o'n siarad edrych oedd yn mynd i'n yr un peth beth nath digwydd yn yr ofal ond um, chwarae teg i Roge i gyd oedd ni'n di, da ni wedi switch on ac um, gair pwysica heddiw oedd game management oedd ni'n just gweld y game allan a jyst ni'n siŵr oedd ni'n gael y 3 pwynt oedd hyd chi Reit, um, Mae fi siarad am y conus, gys di dipyn o conus i fewn hyddo, do? Do. Um, a um, athyn ni'n agos i sgoro dipyn, ond o'na un ath i fewn um, dar yn bach. Um, da chi wedi gweithio ar hynna ta just one of those moments ydi? Wel, da ni, gweithio, da ni wedi gweithio ar y short corner yna, do, ond um, nath na ffaid o Darren, nath o troi rownd at fi. Pwna, pwna, pwna sgorio yma do. Cos o fod i hitio'r pel o'r, or ochr yma i'r box, di mynd i yeah. Kevin. A dyna be' fo troi rownd o'dd y pêl jyst yn y net. Ie. So desh i o dan Darren t'mod Darren yy pwy nath sgorio nesh i chdi. Ie. O ideal ma' fel Ie. A 'dyn jys jogio ffwr felly yym na t'o' ma'n wbath 'dan ni 'di fod yn d- gweithio ar 'dan ni yn gweithio ar short corners ond... Ie. ...dim un fela cross odd i fod fel o' Darren ond... Ie. ...peth ydi ti neud y pêl yn y ar draws six yard box 'na t'o' ma' keepers yn reit hesitant 'c'os dwn ma' nw'n disgwl i rywun ga'l touch ond digwydd bod... Ie. ...o' 'na neb yna ma'r pêl jyst yn mynd i gornel y net which yym oddwn i o- obviously yn falch 'c'os yym mae'n bwysig i ni sgorio set ples achos gynna ni'r ganran y col ti yna. Oedd, um, nath y goli, nath goli nhw'n mynd off ar ôl yr ail gol na, um, a di prifo chi. Um, ond gath yr Ryan Davies, dwi'n meddwl, a sy'n fewn i gol, gath o gem dda, do? Do, gath o, um, oedd yn un o heina lle, mynd i ddim mynd i fynd un ffordd neu'r llall, so mae'n mynd i gael ei absolutely hamro o 8 gol trwy ddod neu mae'n mynd i cadw clean sheet. A chwarae teg iddo fe, nath o cadw clean sheet, e, oedd nhw twyn o lawr yn barod, ond um, t'o' nath o'n ga'l gôl i fewn ond yym t'o' dwi'm yn me'wl nathon ni nath nathon ni greu ddigon o cyfleon ond yym dwi me'wl o' reit reit lwcus 'c'os oddan ni 'di trio pos ryw dau tri waith hefyd ond ar diwrnod arall sy nath fynd i fewn ond yym na nath o dda chwara teg iddo. 'Dan ni'n dallt fod Tre Ffynnon wedi yym ca'l gêm cyfartal heddiw efo Penrhyn Coch. O bechod. So os os 'dan ni'n iawn, fel ma' John Watkins yn deutha i ydi... Ie. ...bo' ni fyny ŵan. Yndan. Sut teimlad 'di hynna? Yndi grêt ond yym Off uh, my face show, nhw'n dweud, oh, good news lads, um, we're officially promoted. Ond oedd rogio fatha, dod o dim dyna, da ni eisiau, da ni eisiau just curo lig, da ni eisiau mynd yn ail na, felly um, dim, dim drosodd eto mewn, mewn, um, mewn ffordd da ni'n gweld i, um, da ni, da ni dal sy'n mynd i junction ddim eich ar curo honna, um, cos da ni yn llawn confident curo honna wedyn, da ni gwybod wedyn da ni'n officially wedi curo'r lig. Oce, okay, wel, Reit, os ydy John yn iawn, wrth gwrs, da ni eisiau cyrraedd gyngor, mae hynna'n mynd i'r dweud. Reit. Ond os ydy John yn iawn, um, ti wedi bod efo ni ers faint o flynyddoedd o'n? Dwi'n cofio bod. Pedair, pum mlynedd. A ti wedi bod e, efo ni ers dipyn, um, ti wedi bod beth mae'n feddwl i chdi? Um, dwi wedi gofyn i chdi o blaen, ond mae wedi digwydd ond o'n i'n meddwl. Um, so, mae rai fo hynna'n teimlo da. Um, yndi mae o, mae o'n teimlo da, achos um, pan eisiau, pan eisiau adael Everson, eisiau Nes i ddod yn ôl i dre i jyst cadw match fitness fi fyny um, cyn i fi fynd lawr i to ci. Yeah. To, yr lig oedd dre mewn, to, oedden nhw'n fod yna, ond obviously dwi wedi digwydd off y cael, nhw wedi gorau dropio lawr y lig, felly, um, na, to, nes i, nes i enjoyo chwarae i dre adeg yna, ac um, to, gael, gael y promotion i, i'r allan division 1 o fo, dwi'n meddwl, ac... Um, Ar Welsh Alliance i Cymru Alliance, Ia, yeah, ia. Yeah. So, oedd yna, oedd yna'n big step i, i dre, ti'n meddwl, ond, um, i ddeu faint o hir dwi wedi bod yma wan, t'o' dwi dwi 'di aros efo dre achos o dre ydw i a dy'r peth fel arfer meddwl fi os fi wir t'o' dwi isio ga'l dre i fewn i'r i'r Welsh Prem achos yym dyna lle ma' dim jyst y tîm ond dyna lle ma'r clwb ac y dre y gymuned t'o' dyn- dyna lle ma' Gaernarfon i fod. Ma' pawb yn gwbo faint o faint o gefnogwyr 'dan ni'n ga'l adra ac t'o' oddi gartre heddiw t'o' odd odd 'i llawn t'o' Luke Gonlaf second half which ma'n grêt i weld achos t'o' 'dan ni 'di ma' ma' pawb 'di dod ar bus bore 'ma dwy awr yma a wedyn t'o' m- m- ma' pawb yn yn de- dedicato weekend i ddod i watsio Caernarfon yym felly yy obviously 'dan ni'n neu' wbath yn iawn ar y cae ond yym t'o' gynnon ni gwaith calad o'n blaena' ni ŵan achos yym y peth pwysica flwyddyn nesa t'o' peth... Mae'n gwaith calad mynd i fewn i'r Welsh Prem ond ma' mwy anodd wedyn i aros yna felly yym Wnaeth ddeud eisiau gynnu gwaith caled o'n blaenau ni, ond um, efo'r cefnogwyr gan ni, dwi'n meddwl fydd ni ddigon da blwyddyn nesa. A jyst gair bach am Noswechar, uh, Junction, yn Junction Noswechar, yeah. um, sy'n ffantastig gallu curo y gyngrair a, a dal y gwpan y fyny Noswechar ysau. Fysa fo, um, achos ta midweek, mae fe fydd yr ogau gyd yn gweithio um, tan um, o gwmpas 5 o gloch, felly fydd yn, fydd yn quick dash i cyrraedd yna. Ond mae wedi dweud i, fel arfer, da ni cyrraedd awr o chwarter, awr hanner cyn kick-off yn mynd i deitha ni. as long as da ni cyrraedd yn awr cyn kick-off, um, pawb jyst newid, to, jyst relaxed, a wedyn quick, just, just warm-up sydyn, a wedyn syth allan o traps allan allan ni heddiw, a dyma oedd yn iawn. Ond um, oedden ni'n treino lladd ydnod i fechar, a wedyn o'n i pasio y cair i'w quarter past eight oedd hi, ac oedd hi'n dechrau twlliad ag yna, felly um, dwi'n meddwl bod pawb efo ceir yn gorau switch headlights yma yn y diwedd, dwi'n meddwl. a, gres, So, um, da iawn hiddiw, a dyn, um, congrats eto de, a wedyn, ond yw'ch dyn sy'n chari. Gret, diolch Bob. Efo cwpan o gobeithio.
Ia.